eh, yokutotumwa yokutoti jesu hakusisina kubwiro amuka handi muri kuzviona eh, so that john 20 verse 17 if you may look at it if you may read it uh, it, it says a lot about women into evangelism uh, there is also john 4 uh, verse 28 of the woman at the well eh, jesu nemukadzi wemusamaria vari patsime pa mukadzi ye anobva ipapo onoparidzira kuguta nezvajesu so that was evangelism daakaita mukadzi yo patsime So we might also look at ladies or women in, in the ministry. There was Deborah, there was Yuda and Anna,

ndozvavari kutaura izvozvo vakati kana takutaura nyaya yeevangelism inotangira pakutoti mary magadzalini nyaya yakatoita yekutoudza vanhu kuti jesu haasisi munhingikiri mubwiro its an evangelism yakatoitwa ipapo mukadzi patsime asangana najesu achichera mvura paakazotaura aporofitwa najesu ari patsime paakazonzi iyo hauna baba murume mumwe chete vataura chokwadi ndobva mukadzi uyo atenda kuti uyu munhu zvaari kuita zvo zveshuwa mwana komona munhu ndokubva amhanya muguta akanoudza vanhu ari kunzi akabva amhanya muguta akanoudza vanhu nezvanga asangana nazvo patsime that was an evangelism kana kuti preaching yakaitwa nemukadzi saka muri kunzi brother laston sei muri kuzongosarira pangoti mimi this is only evangelism atinotoga nevakadzi but tine vamwe vakadzi vatoita evangelism mushoko ramwari saka sei muri kuzoti mimi nhasi hatitendere baevangelism isu tina vamwe vakadzi vakaita evangelism plus brother last one manzi siyanai nenyaya yekuti kana chitaura nyaya yediscipleship tiri kutaura nyaya yekuti varume chete kungota nyaya yekuti varume chete ah, ndopatiri apa so that was the, the brother, uh, brother ropafadzo saying this but anyways let me just take back you to uh, to Hallelujah. Bella again. Eh, okay, okay, okay, thank you. Okay. Let since it was a, a guy anga achimbotaura, let me just give it to Kelly. Kudzai Kelly. Kudzi, eh, I see you raising your hand. Since tabva kutaura murume, saka ndambokupa Kudzi kuti umbotaura. Unmute your mic, Kudzi.
Ah, okay, nyaya ndiri kuinzwa. Pandiri kupesana hangu ini ndiri kuaffirmative side ndiri kutendera kuti ndiri kutenderana nazvo kuti mukadzi anofanira kupiwa mukana wekuti aparidze anofanira kumira achiparidza so pana uya taona mukoma lasoni yekutaura kuti hanzi pakuvambwa kwechipostori ichi pakanga pasina mukadzi ha ah, zvakangoma but regai ndimbotaura panhau yangu achitaura yavapa pavhesi yafirst timotheo 2 vhesi i think i don't know kuti vhesi chii but yavapa izvezvi i think nyaya iri kungotaurwa apa yekunzi mukadzi ngaadzidze nekunyarara inyaya yekungove submissive haisi nyaya yekunzi tiri ku tiri kumurwa kunzi hatifani kunge tichimira tichiparidza pakanzi munhu ngaanyarare inyaya yekumaintaina peace handifunge kuti iri kubata kunhau dzekuparidza inyaya yekumaintaina peace saka ini hangu ipapo ndiri kupesana napo ini ndiri kukumbirawo kuti vandipe handisi kuda kuti vape maconclusions avo pakutaura kuti nekuda kwekuti pakanga pasina mukadzi pamapostora pakuvambwa kwechipostora ichi saka neizvozvo zvinoongoroo kuti hatingazotendere mukadzi achinzi aparidze ipapo handisi kuwirirana napo ini ndiri kuda kuti vandiratidze magwaro ini ndiri kuda zvinhu zvinosapotwa nemagwaro iri kutaura kuti mukadzi hafanire kunge achiparidza mukadzi hafanire kunge achiparidza ipapo ndopandoti vanyanyo kundipawo mavhesi takafamba takadaro ndofunga kuti zvinofamba
thank you thank you sister kudzi uh, thank you so sister kudzi is actually saying kuti mimi brother last time panotaurwa nyaya yatimoti yamakota iyo yekutaurwa kunzi eh, vari kufanira kuti vagare vanyarari madzimai pachechi sita kuti iseying kuti no inyaya yesubmissing kunzi vari kufana kuva submissing kuti chinoti kuti varege kuparidza hapasi kunzi varege kuparidza but inyaya yekunzi iri kududzira kuti they must just submissive just for order sake nekuti kana maakuti mimi women should remain silent silent ziva kuti munhu eye haafani kutomboimba haafani kutomboparidza haafani kutombotaura haafani kutomboporofita ndozvoreva silent saka kana maakuti imimi muri kushandisa tsamba iyoyo kuti women should not preach on that tsamba no muri kuidudza zviri zvabrother last one imimi pari kutarwa nyaya yesubmission chete this is brother last one this is sister kudzi vari kuemphasiza the point no

All right, all right. Uh, uh, swera sei maswera sei. Imini ndiri kutsigirana namukoma Lasto pakuti kana tiri pachurch uh, handifungi kuti ndipo patinenge patinenge tichiparidza kunoparidzwa kuma outskirts kwatinogara kana tiri pachurch tinenge tiri pa inenge iri teaching there's a difference between teaching and preaching so vakadzi vanotenderwa kupricha vakadzi vanotenderwa kupricha not paungano kana tava paungano varume ndopavanenge vakuita teaching kune vanhu vakareceiva eh, eh, eh, jesus christ hameno kuti muri kundibatawo here pa okay so po ndo paitaura papa kuti vakadzi ngavadzidze kunyarara hazvina kunzi vakadzi ngavanyarare pakuimba vakadzi vakanzi ngwanyaaplease admute your mics please when youare not speaking please mute your mics
so iyi yekuda yekukrasha kuti vakadzi vakanzi vapricha vakadzi vanototenderwa kupricha kwaanogara ndo kwaanofanira kunge vachipricha vachiparidza shoko ramwari kuti vanhu vatendeuke not pachechi pachechi pane pakuitwa teaching nekuti vanhu vakatogamuchira vakatorisiva jesus christ saka inenge yateaching iyoyo ndoyo vanonzi napo havafaniri kunge vachipinda banofanira kunge vakanyarara
Amen. Uh, thank I you. Think... Thank you, Brother Ernest. Uh, thank you. So, Brother Ernest is on non affirmative side in our Brother Laston Kuti. Ah, ah. Kudzi imimi zvamuri kutaura kudzi sister kudzi pachechi kana tichitaura nyaya yekuti kuparidza vakadzi ngavaparidze zvavo kumaguta kwavanoraramira uko noti pachechi nekuti pachechi tinenge taakudzidzisa vanhu vakauya kuna kristu kudhara vakatendeuka saka those people tinenge taakuvadzidzisa pachechi saka teaching ndo yamarambidzwa vakadzi kuti ndiyo teaching haisi yenyu ndozvotaura na brother uh, kushure panapo kuti preaching yes do it kwamunoswera muri uku kumabasa nekunyika kwamunenge muri but kana taapachechi taungana tiri kuti dzese ihowe dzaamudishi dzakuda kutichwa saka iyoyo teaching ndiyo kurambwa napo kuti imi don't teach kana titara nyaya yekuti imwe should remain silent hatitara nyaya yekuprofita ba kana kuti kuimba titara nyaya yekudzidzisa yekuticha pamberi pevarume ndo i think this is what uh, uh, brother gushure is saying uh, okay for now let me just hand it over to Dr. Tafadzwa Richard. Mm, guys, just two minutes only was vanhu vedu vakawanda. Just two minutes tingoshare padiki padiki. Eh, over to you Dr. Tafadzwa Richard. Eh, manheru eh, nyaya iyi iri kutaurwa iri kutondinakidzawo zvangu but mubvunzo wandingori ndingori nemubvunzo hangu wandida kuzongotipa those vari kunyanyo debate vachitipa ruzivo rweshoko ka vagonyanyotarisana nayo mubvunzo wekutanga wandinayo pauro ari kutaura achiti asi handitenderi the statement rekuti handitenderi iro pachero rega ari kubvira kutoti iye ega pauro haasi kutendera mukadzi kuti aite sei vakadzi kuti vaparidze ko kristu anoti kudii saka ndo imwe mumwe mubvunzo wandiri kubvunza and also pane nyaya yekuti eh, yambotaurwa zvekare mamhanje yekuti there is a difference between preaching and teaching handiti ka papreaching there is a certain gospel that is supposed to be procl proclaimed to people ndo ratinoti the gospel of the kingdom of god and then kana takutaura nyaya dzeteaching tiri kufanira kutaura nyaya dzechi dzekudzidzisa nzira dzani dzakristu saka Vhesi yambotaurwa futi nasisi Bella yekuti hakusisina muJudha, hakusisina muGiriki, hakusisina muSamaria, mukadzi kana murume, tese takafanira tango chinhu chimwe chete muna Kristu Jesu. Kozi Mwari vakatitarisa pano panyika vari kuona chinhu chimwe chete kuti ava ndivana vangu ava kana tiri muna Kristu. handiti ka ende ka yatinotunga no sometimes ka ndepekutoti pasangana vaviri mwari vanenge vato munhu wechitatu saka kwese tinogona kupinda hanzi hanzi this gospel shall be proclaimed to all the nation as his testimony then the end shall come saka anodetermina kutoti shoko rifambe kwese ndeava vatenda muna kristu jesu saka kunyange vasikana vachona kana kuti vakadzi vachona vakatenda muna kristu jesu vakatanga kushingaira sezvinodiwa namwari vachipisa mumweya vanogona kutoreceiva a certain revelation yekuti vakaparidzira kunyange chidhakwa chiri kubhawa chidhakwa chinogona kutendeuka saka tinofanira kubata kuti pauro paataura kutoti handitendere handitendere iye pachezvake haasi kutendera akanga achizvitaura kune a certain group of people tinofanira kutsvaga toti what was the secret behind kuti azosvika kutaura pakuti handitendere nekuti kumashure kwanotombotaura mashoko ekuti ndinokudzai kuti handisirini asi ndishe pane paanozotaura futi kuti ndinokuudzai izvi havasi ishe asi ndini which means kuti pane a certain group of people raaitoimplementa a certain message nekuda kwekutoti ava stada aona zviri kuitika aizotaura something saka tinofanira kukwanisa kupa differentiator but inini ndiri kuside rekuti vakadzi vanofanira kuita sei kupreacha because preaching ka is determined by us it doesn't matter kuti uri mukadzi kana murume because zishoko iri rikufanira kusvika kumadzi ose not muchechi chete because muna kristu hamuna madenomination hamusisina mukadzi hamusisina murume hakusisina afc hakusisina yatinoti sda tese tiri chinhu chimwe chete muna kristu jesu saka meseji iri kufanira kusvika kumarudzi chii

on uh, uh, non-affirmative side on affirmative side okay so brother laston uh, doctor now is saying tsamba yamapara yekuna timotiyo yekuchipowa roti asi inini handitendere hanzi nadoctor imimi brother laston mufanira kuti munzwise context yenyaya kuti kana kuti aripo akuti inini pane dzimwe tsamba dzaaisanyora achizvipersonaliza iye but in this case akuzvipersonalize akuti inini which means haisi message baya mwari asi imessage yake iye yaari kuproclaima kuti inini handitendere nekuda kwemareasons ake iye aona for a certain a, a, a group saka ndo pari kunzi asista imi munofanira panzwise ipapo ipo pakadaro asi vari kuti chinhu chinonzi revelation hachinei nekuti chinowira pamukadzi here kana pamurume revelation inogona kungovira pamukadzi kana yavira pamukadzi akangotenda kuna jesu kristu anofanira kuti aparidze anofanira kuti apriche nekuti yawira pamukadzi uh, now i'm going to hand over before i before i give it to jiga jiga or you'll be next i just wanna take it back to brother laston uh, to say something brother laston here's the mic Hey, ah, pakupisa pa. asi ndafara kuti mukoma ns wariwo kusaidi kwangu at least orit ndoda kuti ndingokurumidze kupindura pane mibvunzo kana kuti mapoints araiswa eh, firstly nsa ndakanganwa pari kutaurwa namukoma nado eh, pekuti po ane zvimwe zvaakanyora ariye ari kutaura then kozoita zvimwe zvaakanyora kuri kuti ndimwari ari kutaura ipapapo pari trick and is very dangerous sendiri kuti zviri dangerous because kana zvanhu zviri zvapo then we don't need it in the bible because nedzaapfungwa dzapo as far as the bible is concerned tikaverenga romans 15 eh, pavhesi ya4 inoti shoko rese shoko rese rakafemerwa eh, namwari hapana pakanyorwa po achinyora eh, sekunge ari zvese zvakatonyorwa zvakanga zvafemerwa namwari saka whatever was written as long zviri mubible hazvisiri necessary hazvimo but zviri necessary zvirimo then there is a point futi iri kutaurwa pamusoro yataurwa namukoma muropa eh, vachitaura pamusoro pevhangeri kuti vhangeri rikangoita revarume chete are we not limiting ourselves or uh, because rufu anoenda kumgumo yenyika my response to that would be uh, kuparidzwa kwevhangeri according to romans 10 pavhesi ya 17 kuti kutenda uh, kunoya nekunzwa kunzwa neshoko ramwari wangatendesei kana kusina anoparidza angagoparidza sei anoparidza wacho kana asina kutumwa so kudzidzisa kana kuti atiri kuti teaching uh, i think papreaching we can agree kuti vakadzi they can preach sevambotaura vachiti mary akapreacha kupreacha kungotaura the good news about about jesus christ sezvakaita mary i agree kuti women can preach but pekuti teach ndo pandiri kuti they can't teach eh, pachurch pa so pana ndiri kutaura my point yanga iri pakuti teaching its a ministry kana kuti unotoita kuitwa called to be a teacher hati havasi vese because point yanga irobuda namukoma ropa hanzwisira yandaita inenge yekuti kana munhu atenda kushoko ramwari atomudzidzi wajesu eh, kana munhu atenda kushoko ramwari yes afollower of christ but not everyone is a teacher just like kuti kana munhu atenda kuna jesu doesn't mean kuti everyone watoprofet kana kuti watoo apostle if you read the ephesians uh, eh, 4 pavhesi ya 11 pane 5 ma, uyu maboka akatarwa waapostora wavhangeri eh, vadzidzisi eh, mapasta neva what's the fifth one eh, i will think of the fifth one, the fifth one. but those five

even ndikatenda mushoko ramwari zvakadii handibva ndaita profit nekuti ndatenda kushoko ramwari saka ndo zvandiri kutaura kuti eh, kana mwari akasarudza kuti varume ndovari kuita maapostles it doesn't mean kuti eh, rabva ralimita ameno kana point yangu yabuda zvakanaka on that point then the other point yaraiswa or yandiri kuda kuraisawo inini kuno vari kupindura eh, vachionesa kuti no eh, kana tiri paimba yamwari kana kuti kana tiri mumweya eh, vakadzi hazvina basa kuti uri mukadzi here kana kuti uri murume tinofanirwa kuita eh, kuparidza tiri mumweya tichinamata mwari tiri mumweya ini ndinoda kuti tiende pana yana ndiri kuenda ini kuna timothy tikaenda pana one timothy three iri kutaura pamusoro pemaqualities or maqualifications emaoverseer neemadicon ndinoda kungobata one vhesi ndonzwawo vari kuti vari kuti hazvina basa zvegender ndonoti ipapo vanopadudzira sei sezvanambotaura pakutanga e, pari kunzi e, pamaqualifications emadeacons pari kunzi likewise pa, pana 1 timothy 3 pavhesi ya 11 likewise and likewise their wives must be re, reverent not slenders what what mawives emadeacons already ibasa deacon ibasa kana kuti maroles ari kuitwa muchechi but ari kutonzi ndeye varume kuti murume ndiye ari kuita deacon pari kunzi their wives hazviite kuti papinde mukadzi hazviite kuti bishop aite mukadzi eh, according to the word because one timoti tiri pavhesi yatiri kuti this is faithful saying if a man desires a position of bishop he desired a good work a, good, a bishop must be blameless a husband of one wife saka handizi kuti vari kuti eh, hazvina eh, basa kana kuti marose aya anogona kuzochinja ari kunzi a bishop must be a husband of one wife ndinoti ipapo wapadudziro kuti zvinozoita here kuti tichinje kuti a bishop kana amukadzi toti must have one husband iro bhaibheri ranyora kuti a bishop must be a man

mm, ko uh, non affirmative side kuti no you guys tsamba dzamuri kukota muchitaura kuti eh, paul aiti inini handitendere kuti mukadzi aparidze kana kuti mukadzi atiche zvamuri kuti imimi ndipo haasi mwari a brother last unobva wati imimi kana maakuti ndipo haasi mwari saka hazvikwalifaye kunge zviri mubhaibheri shoko ramwari kana ari yepo ari kuzvitaura hazvichakwalifaye kuti zvive zviri mushoko ramwari nekuti as long kana zvakapersonalizwa zviri zvapo chete zvisinei namwari hazvikwalifaye kunge zvakanyorwa uye hazvikwalifaye kunge tizvidzidza saka musati panzi ai munhu mati ndipo ari kutaura asi inenge itori meseji inobva kuna mwari ndo one other issue yataurwa nabrother laston ndo vakazotsanangura nyaya yekuti pakutaurwa zvekunzi mabhishop kuti mutariri ari kufanira kunge ari mudzimai mumwe chete ari kufanira kunge ari murume mumudzimai mumwe chete ipapo muri kuzopadudzirawo sei ipapo mukadzi zvingaite here kuti tizochinja tizoti mukadzi anofanira kunge ari mukadzi ari murume mumwe chete muri kupadudzirawo sei ko vanhu vari kuaffirmative side uh, that is mr um, uh, that is brother uh, last one uh, vari kutaura izvi okay let me just uh, go back a bit to our to our chat box so our chat box pari kunzi there is a time when paul paaitosaluta evangelism remember eh, nyaya yedu iri pakuti vakadzi vanotenderwa here kuparidza or evangelism there is uh, on our chat box there is a pane pari kutonzi paul ane nguva yaakatombosaruta kuna junior a lady akatosalutwa napaul for his evangelism for her evangelism kuna roman 16 vese ya 7 ari kunzi akatosalutwa kunzi ari kugona basa rekuevangelism uye yudia nasindike vakatombotaurwa nezvavo nafour napaul vachinzi vakatendeka pabasa rangu vakamira nesimba pazvinhu zvamwari which is philippians 4 uh, verse 2 to 3 saka uh, ndo zviri muchat box redu uh, then pane pataurwa muchat box pakanzi basa iro rikunzi rekutarira taurwa nabrother laston iro rikunzi rekutarira taurwa uh, it was only mainly focusing on leadership people wati kutungamira vanhu zvamataura brother laston mukati imimi a bishop must be a man of one wife zvakanzi kwete brother laston makota tsamba zvisiri izvo ava pataurwa basa rekutariri but basa iri its only mainly focusing on leadership kura kuti kutungamirira vanhu hapasi kutaurwa zvekupreacha the word hapasi kutaura zvekupreacha the word or teaching the word so mataurwa ari kuita so leadership wo zvayo hazvireve kuti munhu haachatenderwa kuparidza nekuti mati bishop anofanira kunge ari mukadzi mumwe chete

yamatiigira uh, my contribution yangu kuna mukoma laston ndeyekuti magwaro ese kana tichimavhura kubva kuna zvaka kubva kuna genesis kusvika kuna zvakazarurwa tinofanira kunyanya kutsvaga kuti kristu ari kukudzwa papi tsamba iyi inoita kuti umwe naumwe asare achikudza kristu here kana kuti inokwanisa kuita kuti umwe naumwe aone seasingadiwi kana vasingakosheswi nakristu iye kristu achiti akauya kunofira ani nani anotenda maari zvichireva izvo kuti nezuva rekupedzisira munhu ega ega ane basa rake raakatarisirwa kuti raanofanira kunge akaita rinopupura kuti kristu jesu ndiye mambo richazenge rakunzverwa nemoto saka munoona kuti muka tikatarisa tsamba inotaura pauro e, achiudza mabelievers anga ari paefeso e, ishu yanga iripo kana kuti the main emphasis paul uh, was actually trying to uh, tell wanepaefeso was to encourage women to learn nekuti mukatarisa the history just because of time i will just summarize mukatarisa the history of my, my, my of, of women by jewish men kunguva yese iyoyoka panga pasina nhau yekunyanya kudzidza kazhinji yakange iri muvakadzi saka paul now came trying to now encourage women to learn but ukaverenga tsamba inenge ichiratidza kuti

iri pavhesi two but quietly it was to say kuti kana vachidzidziswa they are not to mama kana to interject asi vanofanira kuti vadzidze vane runyararo ruri mavari vasina kupikisa kana kusimuka kana kuda kuzvikudza asi vadzidze vachinzwisa kuti ivo vari pasi pevarume vavo sevarume vavo variwo pasi pane pakristu but ukaona if you go back now to the definition of the word preaching kana kuti teaching mm, eh, in biblical terms you would find that preaching is just uh, a delivery of a sermon munhu akatongouya pamberi pewanhu akati hamodikani mwari akanaka zvandakaitirwa namwari marimwe zuro zvinoshamisa that is preaching on its own because you have actually testified that jesus christ is the lord so it simply means kuti kana imimi tikati isusu vakadzi havabvumidzwi kunzi vaparidze kana kuti vadzidzise asi muchiwatendera imimi kuti vasimuke vachiporofita kuti panguva yatanga tichinamata ndanzi nemweya imi mutungamiriri imi munofanira kusiya izvi neizvi mutsvage kristu that simply means kunzisa magwaro we are now actually prophets there's preaching in prophet pavakadzi pese po panga ari kuedza kungonesa anga ari kuedza kungonesa kuti vakadzi

kana zviri kutaurwa kunzi varume vakadzi vari kufanira kuti vanyarare pachechi hapasi kutaurwa nyaya yekuti vasataure anything nekuti kana pamaakuti mimi tsamba yekura kuti vakadzi ngavanyarare ngavarege kudzidzisa ngavarege kuita anything yaakupikisa yekuna vakorinpo vaita kuti vakadzi kana vachinge vachiporofita zvinonyadzisa musoro yavo kana vachinge vasina kusunga madhuku kana kuti vasinga vasina kufudza musoro yavo zvinovanyadzisa kana vachinge vachiporofita vakashama musoro yavo wasina kufukidzwa saka kana makutaura kuti kunyarara kwokutaurwa kwa ndiko kutaura kwokuti iwe haufaniri kutaura anything kureva kuti paul tsamba dzake dzinenge dzakucontradicta but tsamba yekuna timotiyo brother jiga vari kuzama kutsanangura kuti iri kunzi inyaya yekuti ngavanyarare kana vachidzidziswa they must be submissive kana vari panguva yekudzidziswa kuti vadzidze nekunyarara vasingapikise vasingabhonge bhonge asi vane kunyara vane kuzvidzora kureva kuti vachinhingirikina vachizvisubmita being submissive kana vachinge vachidzidziswa ndonyaya yaitaurwa apa kwete kunyarira kwekuti ngavasataure shoko kana kuti ngavasaparidze handizvoba zviri kutaurwa apa

Okay. Okay, let me just give it back to, to, to, to brother Sachinda. Proud Sachinda, you have unmuted your mic. Yeah, hey, hey, Rugare. Nesuwo tine muono watinawo panyaya iyi. So chekutanga ndechekuti um, the world has never changed and it will never change shoko ramwari ndiro rinofanira kufolowa tofanira kutedzera shoko ramwari kwete kuti zvatinoita kuafc kana kuti zvatinofunga isusu kuti this is what is supposed to be done but nyaya yatinonyanya kuclarify yekutanga ndeyekuti

pane munhu ari pamberi papulpiti paipai pane vanhu vakazara who is supposed to be on that pulpit in terms of gender saka tine tine tine tine tine tsamba yatinayo iri panapa pana first corinthians pavhesi 14 musoro shoko unoti good order in worship tisai tambotaura zvekuti mui munonzwa sei mafeelings enyu muri kufunga sei kana kuti madzitateguru enyu aita sei shoko rinayo nyaya yekuti zvinofanira kuitwa sei mushoko kana vanhu vamuchurch ndo zvatoda kuzama kuonesana but before ipapa andii munoziva kuti thereis heraky atakuta nezvamuna mwari Pana Mwari poita Jesus pozoita church. Church ndiyo mukadzi waMwari and Jesu ari pamusoro pechurch. Hapana panozomboita kuti church inodzidzisa Jesu asi Jesu ndiye anodzidzisa church. Ndopapanobozamwa kuonesana nematsamba aya anoti women must not teach ndinoda kuti jesu ndiye anodzidzisa church kwete kuti church not the other way around pane hierarchy rimo and hatifaniri kuzoita nezvekuti tiri kufunga kuti zvakanaka ndezvipi kana kuti zvisina kunaka ndezvipi but shoko rinotaura nezvehierarchy mukingdom kuti pana mwari jesu kwoita church kwozoita idu vanhu isusu and then we have the man and the, the woman murume ari pamusoro pemukadzi saka apa paorder iri kutaurwa muchechi uyu mirai tinzwe kuti zvirunzi chii neorder iyoyo
yeah tichaverenga 26 inoti what then shall we say brothers and sisters when you come together we are talking about things that are supposed to be done in the church when you come together each of you has a hymn

Therefore. Okay. It says, therefore, brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues, but everything should be done in a fitting orderly way saka tiri kuti isu pane tsamba inotaura kuti tiri tsamba dzakanyorwa mberi nesure this has nothing to do with male and female kunze uko you can still share the word of god but mukereke mukadzi asi kuzosumuka achitaura achidzidzisa ndo zviri kutaurwa netsamba idzi hameno kuti pane ane zviri kutaura aiwa tisanyeberani hama dzangu tiitaure shoko ramwari zvari kutaura sezvazviri not trying to fix or trying to take it the way we want it or the way we think is supposed to let's take it from the, from the word itself and you know move on you know

saka ngatiribvei pakuti ndipo chete aitaura izvozvo its a command from god saka vari kuramba vachingoemphasiza kuti no vakadzi havabvumirwe kuti vatiche muchechi asi kana vari kunze uko ya but not muchechi so they're actually on non affirmative side uh, um, we just i think it's gonna finish up now the network uh, our zoom gonna end up soon so if it end up please rejoin and if we rejoin again we'll be winding up we'll be winding up so if it's rejoin uh, we'll be winding up okay uh,

Bella, sister Bella, you can unmute. Yes. Yes. yes, um, ini nakuti vakutaura about Timothy ari kutaurwa nezvake. Uyu Timothy uyu anga ari kutaurwa nezvake. Timothy kwana mm. Pauro vachitaura kuna Timothy. Kuna Timothy ka aiparidzira vemukaka. Even ukazoverenga kuno kuna Corinthians, um, First Corinthians 9. kubva pa 18 kusvika pa 23 anenge achitaura kuti pandaendawo kumajuzi ndainoita semijuu pandaendawo pane vari week ndainoitawo sendiri week asi ndichida kuedza kuwina kuwina mwoyo yavo kuti ndivahwine vagone kunamata mwari saka zvimwe zvese zvekuzonzi